Helo a chroeso nôl i Label Deg! Un o fi o eisiau ac os da chi heb yn barod, cliciwch ar y botwm isod i tanysgrifio a roi like a comment. Heddi dwi'n mynd i ymateb i TikToks DIY wrth gwrs i wneud y ffasiwn. Sori oedd yr Dywyllwch, dywyllwch yn codi ofn arno fi. Anyway, dwi mynd i fod yn rancio nhw tyma bach a just roi dda neu ddrwg wrth i fi gwylio nhw. Ond, bant â ni anyway. Dwi'n mynd i roi'r TikToks fan hyn i chi weld. Felly, yr un gynta, uh, DIY halter top. Anyway, ymlaen yn ni.

Cŵl. Mae'n siarad trwyddo be dach chi fod neud. Mae hynna mor dda. Dwi'n gweld gymaint o hacks a stwff a ma' nw'n edrych yn mor anodd. Felly 'dach chi jyst yn torri'r botwm?

This is the Ooh, pink one. ah, mae'n Again, pink like fit. Says, like, this is so cute. Dwi'n hoffi'r bow fach. Guys, like, more. Neis! O, oh, o'n i'n really hoffi hwn. Awesome. Yeah, tick. Dda. Yr un gynta, awesome. Dwi'n mor falch. Oce, okay. dechreuad da. Iawn, nesa, mae na ferch yn steilio dillad

rownd ei... rownd ei coesau hi a rhoi sgyrd... Ond, fysa'r buttons ar y sgwydda hi? Oce, okay, dwi'n yn siŵr amdano hwnna. Nesa, mae sgyrd. O, dwi'n hoffi'r sgyrd na. A rhoi belt o dan. Oce, okay. oce, okay, dwi'n hoffi hwnna. Dwi'n hoffi hwnna. Um, Ie ie. Dwi ddim yn grac amdano fe. Bysa i ddim yn rhoi sgyrts arall o dan e fel mae hi 'di neud ond ond ie. Ie dwi'n hoffi fe. Oce. Oce. Mae'n rhoi siorts a mae'n rhoi... Ww! Wow! Oce, mae rhaid i fi mynd nôl. Sut nath i hwnna? Mae'n rhoi... Oce. Mae'n rhoi chain. Mae'n rhoi chain um, rhwng lle mae'r coesau yn cyffwrdd. Rydw yn rhoi las. Rwy'n i'r och ochrau. Oh my gosh, dwi'n really hoffi yna. Sut mae pobl yn dod lan da pethau fel hyn? Bydd rhaid i fi trio hwn. Ro, ro comment os da chi'n meddwl mae rhaid i fi trio bethau fel yma. Cool. Cool. Yr un ola. Oh, dda iawn. Mor cool. Ymlaen â ni. Okay. Hyn mewn iaith gwahanol. Oce, okay, mae'n tycio... O, hack newydd, oce. Okay. Mae dyddi just Chris T wedi tycio. A mae'n rhoi fel bobl rhwng sbrych chi. Roedd e... O, oce. Okay. Mae'n Mae'n rhoi'r bobl 'na ar y sli- ar y sleeves hir a jyst yn kinda tynnu fe lan a wedyn ffoldio fe drosto eto. Mae hynna'n hack really cool! O, oh, bys fe'n annoying i cael bobls ar breichiau ti ddo. Okay. Mmm, fel hyn. Iawn, un nesa, hack i steilio eich hoodie. O, oh, fel rhain. Okay, mae'n neis. Okay, mae'n clymu fe, a mae'n edrych fel... Mae'n edrych fel bow! Oh my gosh. Okay, dwi eisiau trio fe. Un.

Dim oherwydd dwi methu neud e, ond dwi'n rhoi'r hack 'ma Oce, yr un ola sy 'da ni. Iawn, sut i steilio turtleneck? Ww! Ma' hwnna'n neis. Oh ok. Mae'n sef- na ok. Jyst dechreuad y fideo yma. Mae'n sefyll mewn lle mae'r pen i fod yn mynd. Yn gynta, dych chi'n mynd i stretcho'r deunydd, defnydd, deunydd? Defnydd. Iawn, oce. Rho'r breich... Mae'n rhoi'r breichiau trwy ddo... O! O! O! Mae fe'n rili neis, ddo. Oce. Hanner bord. A dyna ni! Diolch am gwylio fi yn ymateb ar TikToks ma. Dwi'n A hapus? Os syniadau newydd da fi? Dim really. Rowch comments os da chi efo hacks newydd. Ia, gyda chi fi gwybod. Diolch am gwylio. Gwel chi tro nesa.